Башка еллар мин дә Сабантуй алдыннан муәззамда йөреп чыга идек. Быел менә шушы коронавирус инфекциясе таралуны булдырмау максатыннан безнең дә берничә курска, 25 авыл җирлеген биш курска бүлеп, шушы биш курстагы авыл башлыклары белән карап чыктык. Унҗиденче июль көнне йөрдек без. Беренче курс безнең Аеш, Кәскәй, Әлем, Богарды, Аккүз, Икенче курс Чуракай Байсар Яхшы Сәфәр Киров, өченче Усы Айман Пуща Түке Күҗәкә, дүртенче Әтәс Иске Кормаш Тәләкәй Суксу Ямалы һәм бишенче Зона Мәсәле Чал Манарат Токталачык Уразай Актанышбаш һәм безнең инде төп шарт авыл җирлекләренең төзеклеге, урамда шәхси хуҗалыкларның капка төпләре, социаль объектларның территорияләре чагылган булуы, чисталык, Иске җимерек ихаталарның тәртипкә китерелгән булуы һәм инде исәпкә алынды, шулай ук быел Җиңүнең 75 еллыгы уңаена һәйкәлләрнең төзеклеге һәм яңа һәйкәлләрнең стовка бастырылган булуы. Шушы күзлектән инде барып чыкканнан соң, менә монда күрәсеңдер, Без алай ук төгәл авыллар исемләп куймадык. Менә мондый бик төзек авыллар бар. Без инде сигез авылны, кайбер зонада ике җирлекне керттек без һәм инде һәрбер зонада берәр җирлек. Менә монда тукталып үтәсем килә, Байсар җирлегенең Чишмәбәш, Чишмәбаш авылы мәдәният йортында. Кечкенә генә авыл, бер караганда анда ниндидер делегацияләр дә килми, ләкин менә шунда 05 штатка эшли дигәндә монда клуб мөдире идебез. Ничек матур итеп гөлбакчага күмеп, кечкенә генә хәйкәл булса да, менә шундый иҗади ялкын килгән. Менә монда барыбер балалар җәй көне кунакка кайталар бит инде. Менә шушы иске генә мәдәният йорты территориясен дә гөлбакча итеп, чиста территориясе дә чагылган. Без карап йөргәндә дә, менә хәзерге вакытта да инде әле тагын фотоларын җибәрделәр, анысында боларны үзебез караганда шундый матур, тәртипле, Әйтеп карап торыла, кеше факторыннан тора, дип тә әйтеп китәсем килә инде. Монсы Киров авылы, мәдәният йорты территориясе, аның инде кайчан гына барсаң да, территория чагылган, ул тирәдә инде спорт не площадкасы да бар, зур гына территорияне били мәдәният йорты. Анда һәрдаим тәртип булдырылган, ләкин мин инде аларга тәкъдим иттем, сезнең югарылык өчен менә бу барыбер петуньяның ничектер күпьеллык форматына килгән, күп җирдә моны инде барыгызга да әйтеп китәсем килә, ничектер уңае, әлбәттә, чыгымсызрак вариант, ләкин бүгенге көндә инде барыбер без үзебезгә алга таләпләр куеп, махровый петунья ул тәбәшәгрәк һәм инде пышный чәчәкле. Алар инде затлырак булып тора, шуңа күрә менә мондый мәдәният йортларына үзегезгә алга таба шундыйрак максатлар куйсагыз иде дип тәкъдим итәсем килә. Монсы безнең менә чисталыгын әйтәсем килә инде. Безнең Олыймәндә, аннан соң Кәскәйдә менә шундый территориясенең чисталыгы инде күзгә бәрелеп тора. Алга таба

Менә монысы инде безнең дүртенче катка чаптырган участоклар бар иде. Кайберсендә инде кырып, менә монда соңгы каты кырып чабылмады, ләкин барыбер дә инде каралган, ухоженный, тәртип икәне күренеп тора. Алга таба без тагын игътибар иткән өлкә дип әйтәбез инде, мәчетләр территориясе. Менә монда иң үрнәк ике мәчетне әйтеп китәсем килә. Барыбер менә монда Күз уңында Гойман җирлегендәге Колын авылы мәчете һәм Яңа Кормаш, но Колын утына барыбер җитми, монда инде Мостафиннарның да даими күзәтчелеге булып тора, ләкин барыбер монда үз эшенең остасы булмаса, гаиләсе белән инде хәзрәт монда карап тора һәм күреп торасыз, барыбер гади генә чәчәкләр дә түгел, сортлы, формировать ителгән чәчәкләр күренеп тора. Мәчетләр инде гомумән үзенә тартып торырга тиеш. Һәм балаларына, барыбер яшь буынны да, халыкны үзенә тартып тора торган бер урын булырга тиеш дигән таләпне куеп китәсе килә. Алладаган менә бу инде һәйкәле, монда иң алдынгылардан булып, бөтен итеп сафка бастырылган һәйкәл һәрдаим карап, каралып тора инде. Монда тәртип, территориясендә дә бер система булдырылган. Гыйльман Зәйнетдиновның мәктәп территориясендә, Укылы бука монсы, алга таба. Монсы чабылган чиста территорияләрне инде без күрсәттек һәм бүген теге кайбер җирлекләрдә ул инде әзрәк, әзрәк дип бер тапкырда чабылмаган, малларын ямьсез итеп монда күрсәтүне максат итеп куймадык. Карап йөргәндә һәрбер изге әйбердә башка андый территория күзәтелмәс иде. Һәм без игътибар иттек, зиратка, менә монда бик зур күләмдә миндалларның, иганәчеләрнең исемнәрен дә тәгаен хәтердә генә калдырып бетерәбез. Айман, Колын, Айман җирлеге, Колын белән Айман авыллары кергән бит инде анда. Бу, иң бәхетле җирлекләрнең берсе, анда Үз җирлекләренең, авылларының патриоты булган егетләр. Аларның инде исемнәре таныш булмаганнары да бар. Менә монда инде алар бик ныклы материалдан зиратны әйләндереп алып, аның буялышын тәртиптә тотсалар, авыл башлыгы тарафыннан команда аның чисталыгын, менә иркенлек инде бу зиратларда, үрнәк итеп әйтәсем килә. Шулай ук монда Без куеп бетермәсәк тә рәсемне инде Мәсәденеке шулай ук тәртипле, төзек зиратларның берсе булып тора. Һәм бүген бик, бу ел инде бик зур күләмдә эш башкарылган. Менә бу кучы, ансы кучыныкы. Монда тышкы якта булдырылган инде менә шул навес форматында, әгәр дә инде мәрхүмнәр үк килгәнче яңгыр булганда кереп тора торган урыны һәм аның эчке ягында да Менә шул тагылма прицеплы җиһазларын инде салып йөртә торган прицеп та булдырылган. Моны без инде зональный семинар, зональный түгел инде, авыл башлыклары белән без менә шушы итоглар буенча сайлау үткәч тагын дүрт зонда семинар үткәрәсе калды безнең. Менә берсен инде шунда үткәрербез дип торабыз. Чыннан да, үзара салымга да башкарылган бу җирлектә инде, әйткәнемчә, иганәчеләр хезмәте дә зур. Менә монысы инде безнең Аткүз авылы мәдәният йорты территориясе. Бу хәзер инде шау чәчәктә утыра. Бу без караган вакытта төпләп, матур итеп, пөхтә итеп, чүбе уталып куелган иде, миле, чистартылып территориясе. Алга таба Монысы безнең иң беренче карап киткән инде караңгырак вакытта ютубтан карадык Кәскәй территориясе. Узган ел э, замечаниеләр булган иде кисәтүләр. Быел менә зур гына территория, сабантуй булмаса да, барыбер территория тәртипкә китерелгән. Мондагысы э, Уңай, дип әйтәсем килә инде. Монда яңа фотосын куймадым, безнең салыгына эш башкарылган менә бу сулдагысы Яңа Җиңеш авылында карата, анда инде һәйкәл ачу тантанасы да булды, түбәсе ябылган иганәчеләр ярдәме белән һәм узган елга карата да монда бик зур эшләр башкарылган, тәртипкә китерелгән һәм инде һәйкәл тергезелде. Һәр даим тәртиптә булганда ун да мәчетне күрдегез инде әле мөмкин. Менә монда сулда яңа гой Иске Гойсыр авылында шәхси гражданнарның барыбер алар да инде сезгә плюс булды. Урын билгеләгәндә менә монда шәхси хуҗалыклар алдында матур итеп композиция булдырган. Бүгенге көндә алар тагын да тулыланып матур форматта инде Һәм уң якта инде безнең Яңа Римдәге мәчет территориясе иде. Әй, мәчет түгел, балалар бакчасы территориясе, капиталь төзекләндерү булуга карамастан, тәртипләп куелган тәртип инде. Монда бакча мөдиренең үз эшенә җаваплы каравы. Менә монда безнең сулда Өч ни, Әпәс авылының һәйкәле ул инде, үзенчәлекле форматта эшләнгән һәм һәрдаим чиста, пөхтә булып тора. Монда инде быел төзекләндерү үткәрелде. Васил Хуҗан улы монда бик зур күләмдә иганә ярдәме күрсәтте һәм инде аны үзе кайткач, менә бу бәйрәм чаралары кысаларында, бәлкем 31 көне булыр, моны Илгиз абый сезнең белән килешеп беткәч инде, Ачу тантанасын сорый инде ул. Һәм уң якта безнең инде монысы Чишмә авылындагы һәрдаим балкып янып тора торган чиш һәйкәл һәм бу инде мәдәният йорты территориясендә. Монда һәрвакыт пөхтәлек, чәчәкләр композициясе дә матур, төзек караулы дип әйтәсем килә. Алга таба. Монсы инде безнең кечкенә авылларда да барыбер даими каралып тора. Монда безнең инде Әлем территориясе. Менә мондый кечкенә һәйкәлләр дә безнең төзек итеп каралып тора. Монсы өчен инде рәхмәт авыл башлыкларына. Алга таба Монсы безнең Мәсәд авыл җирлегендәге Бурсык авылы мәдәният йорты. Монда да шулай ук мәдәният йорты яңа булмаса да, барыбер янып торган чәчәклекләре белән үз эшен яратып башлаган хезмәткәрләр. Менә боларын да искәртеп китәсем килә. Әйткәнемчә инде, ямьсез күренешләргә без тукталып китмәдек. Алга таба боларны инде Василина үткәргәннәр дә барыбер игътибар итеп, кайберләрен карап та үткәндә инде карап чыктым, боларның күбесе төзәтелеп бара. Барыбер авылларның төзеклеге ул инде бу җирлектәге авыл башлыгының эшчәнлегенә бәя биреп тора. Шуңа күрә тагын бер тапкыр әйтәсем килә, менә бу чагылмаган, бурьян үскән капка төпләре, ташландык ихаталарны Инде бетереп, бу турыда бөтенләй сүз кузгатмаслык дәрәҗәгә ирешсәк иде, тәртипкә. Һәм инде миңа көч менә шул карап киткәннәрдән без инде сигез авыл җирлеген уңай йорт-җирләре һәм сезнең рәхмәт хатында рәтләп бетердек.